Ai semua nyadi diatu amat lala ka mai kita ngiga kulat. Nyadi kulat tu enda sigi tumbuh ba tanah. Ukai kulat tu ukai tu ditanam kitai nyadi kulat tu ba tisi kebun kami. Aa nya kebun. Nya indai. Aa nyadi sekali tu aku ka mai kita aa meda siti kulat. Kulat ti tau di empa, tau tumbuh di atas tumbuh di atas batang. Aa anu indai. Okey nyadi kulat tu aa. Tumbuh ba batang nyadi batang tu anyut ditaban ka ai panggai ba enda jauh ari pegung kami tu. Kaki kebun lalu tumbuh ditu. Ditu kitai meda kulat nya au. Okey nyadi kulat tu nama iya? Kulat nama indai? Kulat gelang. Kulat gelang indai ke kebun tadi aku ngambi iya pun alai tengah hari ari memesik ditu ngena tanggi nyadi ditu kitai Ka ngumpul kulat gelang. Sebedau kita ngumpul kulat gelang, ok, aku ka meda kita, aku ka mai kita meda kulat nya dulu sebedau digumpul. Au. Batang kayu ti agut ba sungai nyadi aa nyin iya. Di ujung din bisi kulat. Ok, nya iya. Tu meh nama iya, kulat gelang. Aa, kulat gelang chukup manah. Ok, nyadi Uhh benung manah iya ok nganti lebih ari tu tuai ari tu uhh lebih ari tu iya nyu tuai enda manah agi iya au nyu nyu liat ok nyadi kula gelang tu uhh sigi tumbuh ba batang tu ok nyadi diatu kitai ka ngumpul kulat gelang tu ok ngumpul indai di ngumpul nya aku ngumpul ditu.

Ok simpan dalam selo wak ok lagi kitai manduk ya mungkin ni asai kulak gelang tu au aa nya ya aa gumpul indai gumpul indai um maioh gak nembiak aa aa nak nemu nak ngelala. Kulat gelang. Okey, tu meh. Uh, kulat gelang, panuk sup, panuk rebus. Uh, cukup ya nyamai. Ha. Uh. Okey. Okey. Ha, jadi bisi tinggal memian anak ya. So, caukan lah tumbuh baru ila neh.

Tok. Tok. Nah, nah, nah, besai tok. Oh, labuh kita tok tadi. Tukul dia. Uh, nggak jadi lagi tok. Simpan jak. Okey. Uh.

Ngan enti iya ada tuai ti begaga baka tu. Uhh. Aaa. Nya chara iya. Awak kian enda liat ngan enti iya ada tuai mih mih gaga maka nya. Uhh. Lemi iya ni ndai? Uhh.

Nanti amu uda lebuh gaga ampin nya. Nemu kita chara mela kulat enti bisi udah. Tuai bimit bisi agi
mayuh agi lemi tu agi tu agi muda tu agi muda sekeda
tu ngambi puda agi um ok.
Tu enggau nempai buai kaki iya mai. Iya tu tu. Uji eh ke bedau buai kaki tai leh adu kene. Ha mega tu ke.
Tu enggau tu madu. Hmm.
Hmm. Hmm, nyam ke ya cha.

Tadi ah uhh. Uhh. Chukup nya meh ulat gelang tu. Okay, kaban aku siko ka amai makai ulat gelang. Uhh. Sampai ngaga nama anak iya gelang. Nyadi diatu iya dikangau kurang. Apai Gelang laban anak iya Gelang. Kebuah iya laban deka meh makai kulat Gelang. Gelang tu mayuh bansa. Bisi Gelang Jari, Enggah Balengan. Nyadi tu bansa kulat. Kulat Gelang. Apai aku Apai Gelang, kaban aku Apai Gelang ka meh makai kulat tu. Tu kulat Gelang. Em. Kai. Nyadi ngagai kita ti enda ka ngaga Kuala Gelang tu meh chara kita ngiga ngaga Kuala Gelang chara manduk lalu kelebak kitai Kuala Gelang panduk sup sup ok nya ya. Sida ke tamu jangka kong ke bisi ga kula tu dijual. Nyadi mayuh kula tu tadi dijual kurang setumpuk dua ringgit, setumpuk tiga ringgit tauka empat ringgit nitih ke dini endur iya. Nyadi kula tu nganti iya bisi Ti ketuai mega tu dichari ke kitai sepi aku enda dilemik iya ok laban enda chari chara kitai ngintu tadi kita apai bisi meda iya nyadi ke manah agi nganti iya kira ke mari muda iya nyadi seritu iya bisi ka leliat mimit tang agi manah ga iya ke lauk a. Tarikh macam kulat ditemu kitai di pasar ok nyadi kulat ditemu di pasar baka kulat kulat sawit aaa kulat nama agi selalu peda kitai di pasar jual di pasar au emm. Chara kitai ngelala kulat tau empa kena tau empa kulat kena tau empa nyadi kulat nya selalu iya enda ada tutu semut enda tutu inu utai nyadi kulat nya berachun atu da empa ok. Nyadi kula kula bukai tau empa baka sekula kula taun kula buah aaa kula kapur kula kapur tau maya kita nunung iya beselaka betunggul leka ba batang iya kula kapur au nyadi kula kula bukai baka kula nama indah kula kula inya kula bura kula ikan aaa. Nyadi maya kula risi kula risi siti kula kula mata babi kula mata babi kula tu meka ati kati kemadah engka nginjur belah tanah nya pun nyamai kula nya mayuh macam kula kula muyung kula muyung chukup nyamai kula muyung kelimpah ari kula gelang kula muyung pan chukup nyamai. Nyadi nya mah pula ke dibai kitai uhh dibai aku ngagai ari kelala enggau kita wak kita nda mih rebak baru kita dipasang. Kita rumah panjai jangka ku mayuh udah nemu pasal pula tu. Ok nya aja terima kasih.